Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal, ech hoffen dir sidd alleguerten gutt an d'neit Joer komm. Sou a lo geet et och lass hei mat Crash Bandicoot, fänkt mer mol un hei direkt. Kucke mer mol wou mer d'leschter stoe bliwwe sinn, ech hat jo lo eng Zäit wou et e bësse roueg war wéinst de Chrëschtdeeg a sou. Sou an lo drécke mer mol weiter. Der Wabraum. Sou, an Bearable hat mer gemaach virdrunner. Ons kucken mer elo wou mer elo als nächst musse goen. Nee, rof, rof net, nee. Road to Ruin ass eisen nächste Level. Sou, sinn mer mol ganz gespannt hei, wat ons hei elo erwaart. Ui, ah, Schon direkt méi düster hei, dat get schon direkt heng Maus. Weg mit dir an en puer Äppel. Dir wësst zwar alleguerten wéi wichteg se sinn. Sou. Fragezeichen. Ja hei sinn zimmlech vill mat Steng, dat fällt mer mol direkt hei op. Wäiss Mäus hei weg an eriwer hei. Wat hu mer do fir e komesche Mensch? Gesäit e bëssen aus wéi Klon. Sou, Checkpoint. Oh, ech sinn getraff ginn. Hätt ech elo gär gehal, well wann een. An an d'Lach gefall. Nee, Dir wësst jo, wann een dräi där Symboler do kritt, déi Holzmännercher do, dann kritt ee sou eng Aart, ja, Soup oder keng Ahnung. Dir wësst se do. Bescheed well mëttlerweil bei mir also beim Spill sou an do dreck um Feier hei muss mer oppassen dat mer um gegrillt ginn. So Timing ass gefroderem ja uh, ich huet mal getraff gesinn ja, lo mar um den äh, nächste Kristall hei. Hu mer lo schon 63 gesammelt Äppel. Wësse bei 100 kréie mer méi Liewe bäi. Also ech brauch se dréngend, Dir wësst jo also ech verléiere ganz gäre mol am Spill. Et geet och esou séier ne also dat da mengen ëmmer et geet nach duer mee et geet awer net méi duer.

Yes, gutt, gutt. Uh, wat hu mer hei elo? Ah, so un Zeit, Zeitmechanismus, also ich muss alle guten treffen man neen, okay. Ja, voilà, an de vierte noch. Ui, komm weiter, nee, ah. Ich, ich gebe nach Dö gönnen. Ah, ich mal ein bisschen zu viel Zeit gelost sein. So. Probéiere mer mol en Anker. Dat ass och esou Bonus-Level. Da gesitt der uewen, da steet jo och Bonus. So. Klack, an du fährt noch. So, und das kommt bis mich schnell. Alle kommen. Ja. Yeah. Oh, hey, wir haben viel Holzkirschen. Können wir genug Äpfel sammeln. Ja, also Liewen un sech, äh, déi, déi einfach esou verstoppt sinn an de Këschten, där hat mer net esou insgesamt besonnesch net esou vill. Ne? Also der war am éischten Deel, wann ech erënnere kënnt, méi do den do so ähm, dann einfach mol e Liewe krut zwischenduerch. Ha muss e méi Äppel sammelen nach. Also. Aus Deppel ass am nach méi wichteg elo ewéi am éischten Deel elo zum Beispill. So, da ginn mer weider. Ah, okay. Hei och oppassen. Ah, do hu mer e klengen Äffchen hei, deen dran leeft. Weg mit dir. Ja, gut. Oh, genau op de Kapp gesprong vun dem Summoklon einfach mol. Agegrillt Kinner, wat e Pech! Ech muss mech besser konzentréieren. Allez, komm, gutt, an awer weider. Sou, loosse mer den Äffchen mol hopsen an voilà. Komm, komm, ja, yeah, gutt, okay. Dat do net verstinn ech net sou richteg. Also wann eent vun iech besser weess, also kéint jo mol an de Kommentarer hannerloossen. Well dann geschitt eegneppes, mee wees guer net waat. Sou elo dëse Level hun mer mol gepackt, daat ass emol scho mol ganz gudd. Scho mol gudde Start an d'neit Joer. Sou den éischte Kristall hu mer a lo kënnt Bear Down. Klingt emol villverspriechend. Komm eppes mat engem Bier secher. Ah, okay, das um so, so rennen am Eisbier. Ah, cool. Oi, uh, da war knapps. Hier kommt. Boah, ich muss um dick schnell machen hei. Und darum ein Hai, der nur aus dem Wasser springt. Ich muss mal alles gut konzentrieren hei. Ui, ui. Oh, gut. Ja, komm, alle. Äh, Checkpoint schon dran. Ah, da sind also so Roll, so ähm, äh, Eisblick auch do, die, die sie do rufzählen, die zwei. Ja, was neu, ui. Was sind da noch? Pinguin do. Oder Seerobben, ich weiß nicht genau was. So, ich muss man das halt gut konzentrieren. So, ah, ja, kommt, ja, gut rüber. Ah, nee, den heute, den ich gar nicht mehr gesehen. Nee, komm, ich muss mich halt wirklich konzentrieren. Nee, oh nee. Oh, ah, ich konnte gut nicht mehr reagieren, du, mit dem Glatteis, du. Ah, okay, ich muss mich mir links haben, du, okay, beim Eis. Okay. Kriegen wir ein gleiches Leben. Ah, der Kristall haben wir auch schon, ja, tipptopp. Oh nee, nicht schon mal erwischt. Dat geet sou séier dat. Mä en Déngen ass einfach, du muss jo dann ausrechnen, wéi eng Säiten da kënnten hei an. Jo, dat geet ëmmer sou séier. Oh Mann, komm, allez, komm elo. Ah, yes, okay, gutt gepackt. Hei da. An hei muss ech ganz schnell iwwer. Allez, komm, komm elo. Ja, gutt. Oh, nee, mir sinn Holzmännchen do, komm. Nach zwee Liewe soss nach, dat gëtt schonn knapps. Wéi sou üblech bei mir mat de Liewen. Sou komm mol hier. Yes gutt gutt gutt. Doriwwer ja. Doriwwer en Checkpoint yes. Ass mol gutt wa mer wann mer sollt sollte rëm verléieren dann komme mer wéinst do zréck. Eriwwer ja. Ja komm komm ah mir Liewe bäi krut. Gott sei Dank. Arme Nitro dran, ech hoffen oh. Ech hat gesicht et ging nach duer goen. Es war net mi duer gang. Ja, gut gut alle kom alle numme ke Fehler machen. Lo kënnt den Nitro. Ui, ass just nach duergaang. Boah, ech hat scho jemand geduecht, se giffen dat do emrofzéien. Ja, Sam, ech denke mol, datt mer elo gepackt hunn de Level. So, mol op déi Këscht hei drécken. Wat ëmmer och dat bedeit. Den zweete Level hat mer och gepackt. Uff. So, wat kënnt dann do fir en nächste Level? Sou lâlt dann Kristall draus. Voilà. So, wéi heescht da lo eisen nächste Level? Sever or later. Okay. Wat ëmmer och dat bedeit, well mein Englesch ass lo net sou gutt. So, rum, do ass direkt mol Nitro scho rëm. Muss mer direkt scho um Déck oppassen hei. Wat huet e fir komesch Männercher? Oh, an dee huet eng Flammenwerfer. Wow. Weg mit dir. So. Die kleinen runden Männer schon gesagt bisschen wie Staubsauer von den doch also gesagt wirklich ganz speziell aus und heute hat ah, so ein so ein Fisch den man mit elektrisch wie schön genau wie die Häschen den muss man auch hier oppassen so hallo mal rumgehen

Gegrillt. Weg mit dir. Alle weiter kommen gut. Oh, ich muss aber konzentrieren, Alter. Schon nicht wie dat all die Männer schon da kommen. So, wo geht hallo ruf? Hey. Ah, mir Bonuslevel, okay. Also cool. Ich hoffe, dass ich eh noch ein Leben beikriegen.

So, gehen wir mal direkt weiter hei. So, da haben wir schon einen Checkpoint. Also mal gut. So, oppassen, nimm da kein Dummit machen. Ui, komm, komm, alle rüber. Ja, ist gut. Ah nee, hun ech awer, ah ech wann ech hien net, wann deen mech net geraff hätt dee klengen do, dann da wier et net esou schlëmm gewiescht wann ech, wann de Propeller mech getraff hätt, getraff hat, mee elo, ah nee elo erëm verluer. En gëtt scho erëm enk mat de Liewen hei, zwee Liewe soss nach, ui ui ui, ech hëll ech oppassen hei, ah nee wat maan ech, erëm ee Liewe verluer, nach een, nach een hu mer. De letzten muss ech mer ass wierklech kee Fehler erlaben. Ui ui och do war knapp ass gutt dat mer den Holzmännchen nach do haten. So an hei sinn dumm getraff ginn. Ech sinn nach am Spill, ech sinn nach am Spill, Gott sei Dank. Ech kënnen de Mensch mam Flammenwerfer. So, oi, dat hei gëtt elo wierklech eng heikel Nummer, dat hei. Ah, dann ass mer... Ah, ui, ui, ui, ui, ui. Do geet net dran. Nee. Da muss ich um zréck goen. Ah, nee, sinn schon am vum Lektesch getraff ginn. Also, dat hei ass wierklech eng... Gëtt ganz griddeleg hei, well ech hu kee Liewe méi. 1986 Äppel hu mer gesammelt. Ich kann just hoffen, dass ich nach durch d'Äppel nach e Liewe bäikréien. So. Komm. Voilà. Ja gut, Äppel nach. Ah 99, ah do ass nach een. Nee, wat hunn ech net geholl? Ech mengen, do sinn ech géing ugeholl, oder net? Ah, nach een. Okay, do elo dierf ech mer wierklech guer kee Feeler méi erlaben hei. Gutt, okay. Ah, dat ass gutt. Hu mer emol. Also sou goufe mer zweemol getraff ginn, dann verléiere mer awer net. Ech muss am Prinzip dräimol getraff gi sou. Kleng Explosioun a Amélie Liewe bäikritt, sou dann ass emol. Uff. Ech do mol frou dat ech mol en bëssen hei safe sinn. So gutt. Oppassen awer op de Flammenwerfermann. So rich Timer äh, komm. Allez hop hei. Net mat du verléieren, dat wär Zimlech kross. Sou. Ah, do an ass d'Zil grade. Ja, uff. Gott sei Dank. Hat net ganz spannend ginn hei zum Schluss. So.

Ich melde mich nach dem nächsten Warp Raum.
Sou, d'hei war meng Folg vu Crash Bandicoot. Wann iech de Video gefallen huet, da gitt mer wannschgl e Like oder abonnéiert mei Kanal. Bis dann, Äddi!